A mir si spezialiséiert op d'Direktvermaartung vun eisem eegene Fleesch. An eisem Zuuchtstall hu mer eng 120 Zuuchsai, wou mer dann eis Ee besamen. Eis dann kommt leien se dono fir 115 Deeg am Waardestall, wou se dann an d'Maternité kommen an dann ofwierkelen. Nodeem dass déi Fierkelen op d'Welt komm sinn an 28 Deeg bei hiren Mamme bliwwen sinn, Kommen se an den zweeten Deel vum Stall, dat ass den Ofsetzstall, wou se da mat engem spezifesche Fudder, dat fir kleng Fierkele gëeegent ass, opgezu ginn, wou se dann no plus minus 120 Deeg eriwwer kommen an den Maaschtstall, wou se da Bis zum Schluechtgewiicht bleiwen. Am Moment sinn d'Schwéngspräisser esou gutt wéi se nach ni waren. Natierlech, mer kommen aus enger Situatioun vun 2020, wou mer ganz, ganz schlecht Präisser haten. Wat elo en plus derbäi komm ass, ass 2022 déi Energiekris, wou an där eise Betriber d'Energiekäschten sech verdräifacht hunn, kann ee bal soen. Mir sinn elo emol am gaangen eis Defiziter vun 2022/21 erëm opzeschaffen a mer hoffen, datt elo déi Situatioun um Marché sech esou weiderentwéckelt, datt een erëm ka Reserven uleeën. Mir sinn elo Schwéngsbetrib an der fënnefter Generatioun. Wéi mer nach eise Betrib am Duerf haten, hate mer och schonn eng Direktvermaartung ouni Buttik. wou mer de Clienten dann haaptsächlech Carcassen am Ganzen oder verschnidde verkaf hunn. An du virun 10 Joer hu mer d'Decisioun geholl, de Schwäichstall nei ze bauen. Dunn hu mer dee gebaut a puer Joer drop si mer hei och mam ganzen Haff ausgesidelt an dunn hu mer eng professionell Metzelerei mat engem Buttik derbei. ageet. Sou, hei am Land gëtt et eng Regelung, wou et méiglech ass, als Direktvermuarter doheem ze schluechten. Natierlech muss een e vum Staat agreéiert Schluechthaus hunn, et muss ee Kuere gemeet hunn An da kann een dat ënner gewëssene Konditiounen da maachen. Ech hu ganz vill Learning by doing gemeet. Ech schaffe mat engem Metzler zesummen, dee mer hëllefe kënnt, engem pensionéierte Metzler. Ech hu ganz vill bei mengem Papp ofgekuckt. A wou ech mech e bëssen drop spezialiséiert hunn, dat si speziell Katzen, wéi een se nennt, wann d'Leit kommen, datt se gär iergendeppesen, Porterhouse-Steak oder esou eppes hätten oder gär fir Porchetta e Schwäi verschnidden hätten. Dat maan ech dann, waat se op aanere Plaatzen soss net kréien. Ech kann dem Client quasi weisen vu wou säin Schwäin hier kennt. Mir hun ganz kleng Transportsweeër, dem Déier entsteet quasi kee Stress. De Client gesäit wei säi Fleesch verschnidde gëtt, e kann mir och Déi spezifesch Froe stellen, ech kann och einfach eng Äntwert ginn, et ass keng industriell Produktioun. Ech kann op Allergenen an esou Saache vill méi séier reagéieren, wéi wann ee bei eng grouss Chaîne geet. Also dat huet sech bei eis no an no entwéckelt. An der Schwéngsproduktioun mécht dat elo ongeféier plus minus en Drëttel aus. vun menger jährlecher Schwéngsproduktioun, déi ech iwwer d'Vente directe ëmsetzen. Sou, ech sinn eigentlech ganz zefridde mat menger Situatioun. Ech hat och, de Moment sinn d'Pläng, mer sinn drun ze schaffen an ze iwwerleeën, ob mer net nach eng Vergréisserung vun der Metzlerei maachen. Et feelt eis e bëssen u Kapazitéiten a Killung a mer missten e bëssen moderniséieren an dat steet elo déi nächst puer Joren hunn.